Mae genna i diddordeb mewn patrymau natur, mewn ecoleg, y ffordd mae gwahanol systemau o'r byd yn effeithio ar systemau eraill, ac yn y blaen. A mae hwn, mae angen ffindio ysbrydoliaeth er mwyn creu rhaglenni cadwraeth. A drwy'r broses wyddonol, mae angen cymryd adborth a cheisio gwella y dulliau a cheisio gwella y canlyniadau i ni'n creu. A fi'n credu wrth bod ein gwybodaeth o'r byd yn cynyddu, mae angen i i ni ail-edrych ar y pethau i ni wedi sefydlu yn barod, ac felly i weithio i ddatblygu a gwella hyn. Ac yn sicr, mae ysbrydoliaeth yn rhywbeth sydd wedi bod um, yn sylfaen sawl syniad dros y byd, um, pethau uh, fel cerddoriaeth er enghraifft, gwaith celf, barddoniaeth, a mae hyn wedi addasu dros amser, a mae hwn yn dipyn yn seiliedig ar farn y boblogaeth ar y pryd. Nawr, dwi'n cofio'n fachgen bach yn cael gwefr mawr o'r byd mawr o'n cwmpas. Mae tipyn o bethau mas yna i ddarganfod a dwi'n cofio pori dros lyfrau a dogfennau gwahanol er mwyn ceisio deall cymaint o'r byd. Chi'n edrych tu fas at y byd natur, y byd daearyddol, Hanes ein byd. Sneb wedi bod nar y dychre, bydd neb nar y diwedd, a mae shwd gymint o bethe yn y canol i'w darganfod. Iaith, diwylliant, natur, jyst cwpl o'r bethe odd yn yn ysbrydoli i fel plentyn. A dwi'n credu ma'r gallu 'na i gwestiynu'r byd yn beth pwysig iawn. A o'n i'n sylweddoli yn ifanc nad oedd gan bobl yr atebion hyn, oedd yr atebion ddim ar gael eto, a ma' still y gwefr o ddarganfod pethe newydd yn digwydd boed i chi'n ifanc neu wedi bod yn ymchwilio am bethe am nifer fawr o flynydde. A, fel dwi 'di dweud yn barod, wrth bod ein gwybodaeth yn cynyddu, mae'n golygu ni'n geth- yy gellu addasu y ffordd 'yn ni'n dylunio pethe, addasu ein gweithrede, ond yn bwysicach na ddim, atha- yy addasu ein safbwynt tuag at y byd. Wrth deithio drwy'r system addysg, o'n i'n gweld y gwefr hyn wir yn cynyddu Dwi'n cofio eistedd yn y dosbarth gwyddoniaeth a dysgu am yr holl bobl ysbrydol hyn, Charles Darwin, Edward Jenner, Gregor Mendel, Fleming, Watson and Crick, nifer o bobl lle oedd eu syniadau gwyddonol nhw yn sylfaen at shwt i ni yn gweld ac yn ymddwyn yn ein byd heddiw. Wrth gwrs, mae nifer o hynna, pethau genynol er enghraifft, antibiotics, DNA, mae beth maen nhw wedi darganfod mor berthnasol heddiw a mae popeth i ni yn parhau i ddarganfod yn cryfhau ac yn gwella eu syniadau nhw. A mae angen i ni ddysgu drwy hanes a ceisio gweld yr ysbrydoliaeth hyn er mwyn sbarduno newid yn ein byd. Nawr roedd y chwyldro diwydiannol yn gyfnod mawr lle bu newidiadau a syniadau diwydiannol yn ymddwyn fel gwreiddiau i syniadau heddiw, a oedd llawer o'r rhain yn atebion diwydiannol. Textilie, oedd hwnna'n adran lle oedd llawer iawn o gynyddiad mewn aparatws ac equipment gwahanol, fel y spinning jenny, y spinning mule a'r ffrâm ddŵr, a oedd hyn yn medru cynyddu faint o gynnyrch oedd yn cael ei greu, ond hefyd sut oedd e'n cael ei greu, a helpu gyda'r broses ei hun. Nifer o datblygiadau amaethyddiaeth hefyd, fel y Steel Plough a'r Mechanical Reaper, a llawer iawn yn y byd trafnidiaeth, drwy'r darganfod Stephenson's Rocket, ond hefyd y brodyr Wright yn darganfod awyrennau, a Henry Ford yn adeiladu'r car. A dwi'n cofio darllen am bethe Cymraeg a sut oedd Cymru wedi cael effaith mawr yn y cyfnod hyn. David Thomas yn darganfod haearn ac anthrasau, a beth oedd yn digwydd oedd ysbrydoliaeth gan, uh, ganddyn nhw i geisio gweld yr atebion hyn, y gap gwybodaeth ac i geisio llanw'r gap hyn gyda mwy o ymchwil. A mae'r broses wyddonol a'r technegol hyn yn debyg iawn i'w gilydd, sef yr adnabod problemau i geisio creu syniadau, ond i addasu, gwella ac i trin pob methiant fel ffordd o gwella'r broses ei hun. Yn ogystal, oedd angen sicrhau bod manteision beth oedd yn cael ei greu ddim yn arwain at unrhyw anfanteision arall. Felly, erbyn hyn, mae'r broses wyddonol wedi dangos tystiolaeth cadarn i shwt i ni'n byw ein bywydau a shwt i ni'n gallu trin ac uh, trin data. A, a, a, a mae lot o hwn yn dod gyda'r broses wyddonol wrth i ni geisio wrth gwrthbrofi ein hun, yn hytrach na profi rhywbeth yn union. Dwi'n cofio beth wedodd Thomas Edison, the wizard of Menlo Park, Genius is one per cent inspiration and ninety nine per cent perspiration. Dim ond syniad bach sydd angen er mwyn creu newid, a mae angen gweithio a datblygu, addasu, rhiffaino, a thrwy hyn oedd e wedi llwyddo i greu 1,097 o batentau. tipyn o waith caled. Mewn geiriau eraill, those who dare to fail miserably can achieve greatly. Dywed John F Kennedy'r geiriau yna, a dwi'n credu mae gwyddoniaeth, dim yn, uh, dyn nhw ddim yn gweld methiannau fel methiant mewn ffordd. Mae canlyniadau gwael Ddim bob tro yn negyddol, mae'n helpu wrth i ni wrando ar yr adborth a cheisio newid a cheisio gwella a cheisio atal bias er enghraifft yn ein canlyniadau. A mae hwn wedyn yn gwneud gwyddoniaeth ddim yn llai cywir ond bydden i'n amau yn fwy cywir. Pam felly mae datblygiad dyn. Fyd dinistriad byd. Mae popeth i weld yn bositif hyd yn hyn. Wel, ar hyn o bryd mae mynediad i wybodaeth mor hawdd ag erioed. Fydden ni'n amau ychydig yn rhy hawdd. Mae gwefannau cymdeithasol, er enghraifft, y gallu i drosglwyddo'r gwybodaeth hyn. Heddiw es i am dro gyda'r ci a weles i hysbysebion lan ar y gorsaf bysiau. weles i, c- cerddes i fo'r ciosg a papurau newydd lawr yno, ni'n clywed y radio'n mynd mewn car, dys i'n ôl a roi'r teledu ymlaen a n- newyddion myna. Troi'r ffôn symudol arno, a'r newyddion fyna, mae ma shwd gymaint o wybodaeth yn cael ei daflu tuag aton ni, felly wrth ystyried hyn, bysach chi'n dychmygu bod y wybodaeth hyn yn medru clymu ni at ein gilydd. Mewn gwirionedd, dwi'n credu, mae'r gwrthwyneb yn wir. Mae 'na fwy o tynfa nawr nag erioed, ac wrth fynd trwy Facebook a'r gwefannau cymdeithasol yma, mae'n amlwg bod y cymdeithas a'r ffordd o drafod data a trafod barn wedi ei chwalu. Ni'n byw mewn cymdeithas dewis ochr, lle mae rhaid chi ddewis tîm a cadw at hwnna, a mae cyfadde methiant yn eich ochr yn cael ei weld fel rhywbeth gwael. Fi'n mynd i ddyfynnu, yy ffan mawr o gomedi, fi'n mynd i ddyfynnu un o'n hoff gomedians Stewart Lee, pryd wedodd bod e'n cael trafodeth gyda'r dyn hyn am ryw destun. a oedd yna anghytundeb, felly rhoiodd Stewart chydig o ddata iddo fe er mwyn cefnogi'i farn, a troiodd y dyn rown a weud ah well you can prove anything with facts can't you? Felly dyw hwnna ddim yn beth gwael, a oedd e'n gweld bod y ffaith bod i farn e wedi cael ei chwalu neu ei gryfhau yn beth gwaeth na colli'r persbectif yna. A mae hwn yn hollol gwrthwyneb i'r broses wyddonol ei hun. A fi'n credu nawr, mwy na dim byd, ni'n cael ein dysgu ar oedran ifanc, taw'r camgymeriadau hyn yw'r peth gwaetha allwn ni wneud, ond gyda gwyddoniaeth, y camgymeriadau a'r methiannau sydd yn siapio ac yn gwella y ffordd 'y ni'n meddwl. Ar hyn o bryd, ni'n byw mewn byd sy'n twymo. a ni hefyd yng nghanol pandemig. Nawr mae nos Fowrth, so chi isie clywed ni, ond mae hwnna'n dangos beth yw tabŵ y pyncau yma. Mae'n gwneud i bobl deimlo chydig yn anghyfforddus, falle yn sbarduno teimladau o euogrwydd ynon ni fel petai. A mae yna nifer o bobl wedi ceisio trafod y pyncau hyn, Greta Thunberg, David Attenborough, Ac yn hytrach na gwrando ar ei geiriau, mae'r cyhoedd yn ceisio eu cyhuddo, yn trial darganfod hypocrisies yn y ffordd maen nhw'n ymateb. A mae disgwyl i'r bobl hyn, fel Greta, i fyw yn y byd sydd heb ei fodoli eto. O, os y'ch chi'n cwyno i fi am y carbon hyn, ceisiwch chi i fyw yn y ffordd hyn. Dyw e ddim yn bosib i fyw yn y byd yna. Ond dwi'n credu beth mae pobl yn ceisio gwneud yw codi sŵn. Ac yn amlwg mae pobl wedi clywed y sŵn yma, nawr mae angen i ni wrando ar y sŵn a creu newid ac addasu y ffordd i ni meddwl ac addasu'r safbwynt. Dwi'n credu mae pobl eisiau deall popeth mewn manylder. Ond wedyn mae wedi cymryd gwyddonwyr blynyddoedd i ddeall y pwnc i hunan ac i ddatblygu'r ffordd maen nhw'n meddwl, felly os nad yw'r cyhoedd yn credu rhywbeth neu'n gallu deall rhywbeth, mae'n llawer mwy anodd i gredu ac i ac i gymryd ymddyriaeth yn gwyddoniaeth. Ac hefyd llu o wybodaeth, ond llu o misinformation hefyd, felly mae yn anodd iawn i ddewis a dethol. Beth yw'r broblem fwya? Wel, i fyn nôl at y cychwyn, dwi'n credu ni di cosi'r broses gwyddonol. Mae gwyddoniaeth wedi cosi ei credibility ar ôl i chi gyflwyno arian. Mae pethe sydd yn cael ei weld yn well yn ariannol ddim bob tro yw'r pethe gore yn wyddonol. Yn ogystal, pwrpas gwyddoniaeth yw dadbrofi a chryfhau y damcaniaethe hyn. Ond nawr mae'r elfen o defnyddio methiannau dull er mwyn siapio ac addasu pethau yn cael ei ddefnyddio fel arf yn erbyn y pwnc, a mae hyn yn yn newid shwt i ni meddwl am wyddoniaeth. Ni'n anghofio llwyr am y broses o'r gwella a'r broses o addasu safbwynt. Ond yn fwy pwysig, mae angen i ni gynnal persbectif a deall ein lle ni o fewn y byd Neu, yn anffodus, bydd y byd, a'i fywyd, yn dwod i ben yn gyflym. Nawr, o'n i'n hanner tempted i fennu myna, ond mae angen pwynt falle mwy gobeithiol i bennu. Mae angen i ni ymgysylltu â'n hun, yn hytrach na cwrela gyda ein gilydd. Mae newid persbectif yn beth anodd, a chi'n edrych ar y newyddion nawr, mae tynfa a chwrela am bob dim, gwleidyddiaeth a gwyddoniaeth, ond hefyd pethe sy'n llawer llai pwysig fel Doctor Who a'r pethe ma nhw'n gwerthu yn Greggs er enghraifft. Dim ond wthnos dwetha oedd Cruella yn biti'r daten oedd yn y ffilmie Toy Story felly mae'n anodd gwbod shwt ydyn ni'n gyllu ymgysylltu ein gilydd. Os na gytunwn am y bethe hyn, ble ma'r gobeth? Ond ma na obeth yn y broses wyddonol a'r gallu i addasu safbwynt a'r ffordd i ni'n meddwl. I fynd yn ôl i'r ochr ecolegol, y knock-on effect, mae'r ffordd i ni meddwl am y byd yn gwneud llawer i shwt i ni'n ymddwyn ynddo. Mae nifer wedi llwyddo i adnabod y problem o gynhesu byd-eang, a nawr mae angen i ni sicrhau bod ni'n deall pwysigrwydd y newid hyn a beth fydd goblygiadau peidio â gwneud. Wrth adnabod y broblem, medrwn geisio ei datrys, ond os nad oes problem, nid oes datrysiad. Yn yr achos syfrdanol hyn, fy natrysiad i yw'r broses gwyddonol, a, fel wedodd yr athrawes ddrama i fi cwpl o flynyddau yn ôl, less is more, dwi'n mynd i fennu gyda pedwar gair sy'n clymu'r popeth at ei gilydd. Gwyddoniaeth, gwybodaeth, tystiolaeth, gobaith. Diolch am fawr.